Ka biahalnak cu na salmonnak ah ti bawipa thlacamnak hi cam lo ding in na chim ka thei i a ruang na kan chim kho hnga maw tiah ti bawipa thlacamnak cu vancung khua ummi kan pa na min upatnak um ko seh na pennak tlung cang ko seh mi nih kan cung in sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kan ngaithiam ve tuah ti kan ngakchiat lio te traditional in kan nu le kan pa nih an rak kan tuahpiak pengmi kha nang nih na chim tikah bawipa thlacamnak hi kan cam awk si lo na tinak hi zeidah a si ti i think ka vun chim lai pakhatnak ah hi bawipa thlacamnak hi Jew mi hna ca si ti kha pakhatnak ah chim ka duhmi si zeiruangah Jew mi hna ca ka ti khawh tiah cun Mathai Mark Luke John na zoh ah hin Thawngtha chimtu hi Jesuh a si lai, speaker hi Jesuh si. A cawnpiakmi hna hi Gentle an si lo i Jew mi an si. Gentle mi nih an ra ngeih sual tikah Jesuh nih uico pawl tiah a ti hna i Jew pawl kha nau ngakchia nau rawl ka pek lioah zei ruangah dah uico pawl nih nan rak ngeih ve tiah a ti hna caah Jesuh nih a cawnpiakmi hna minung hi Jew lawnglawng an si cun Jesuh nih a salmon hi pennak thawngṭha a salmon in hihin i salvation kan timi khamhnak Jesuh zum law thil a thawhṭhannak zum law khamh na si lai timi kha si loin Abraham sinah Bawipa nih a rak kamhmi David sinah a nolh ṭhanmi, Solomon sinah a nolh ṭhanmi, Johan zong nih a chimmi, Jesuh nih a pehmi van pennak, Pathian pennak an ti lengmangmi hi Genesis dal hleihnih in ai thawkmi biakam kha a ra lengmang i Matthai, Mark, Luke, John nih a ra phanmi a si ti kha hmailei ah zeitik hmanh ah na run philh lai lo. Zeruangdah Jesuh nih hin Jew mi lawnglawng cu pennak thawngṭha rak chimh hna tiah cun Jew mi lawnglawng hi pennak hi kamh an rak si ca a si. Cucaah Paul nih ca a ṭial tikah kannih cu biakam biakam fa kan si lo, biakam lengmi kan si a ti lengmangnak kha kannih cu Pathian nih Abraham sinah bia rak kamh tik i pennak a kamhmi kha kannih Jentail pawl hi kamh kan rak si lo i kamhmi Jew pawl sinah Jesuh nih hin tahchunhnak in a rak cawnpiak hna lioah a rak cawnpiakmi hna cu kha nan cham tikah vancung khuami kan pa na pennak tlung cang ko seh tiah nan rak hngah lengmangmi kha zokzok ten tlung seh tiah thla nan cam awk si tiah pennak kong he pehtlai in thlacamnak a si caah Jesuh nih Jew mi hna a rak cawnpiakmi hna thlacamnak a si caah kanmah Khrihfabu nih hin Khrihfabu a simi nih kan cam ti awk a si lo tiah kan tinak a ruang a si. Cucaah Mathai Mark Luke John khi a doctrine in na zoh a si siah cun a minung in na zoh siah cun cawnpiaktu na zoh siah cun Mathai Mark Luke John ah hin biakam thar ai thawk rih lo i biakam thar cu Mathai Mark Luke John Jesuh Khrih cross i a thih hnu lawnglawng in thlarau lei in biakam thar hi ai thawk Mathai Mark Luke John hi biakam hlun a vung dihnak a zik biakam thar ai khen lai te a cangmi a si cucaah biakam hlun thlacam in kan i cu thla kan cam awk si lo kan chung ummi thlarau hruai ning in zalong takin thla kan cam awk si cucaah hi bawipa thlacamnak hi thlacamnak a ne in kan hman awk a si lo tiah kan chim tawnnak a ruang a si ti hi vun chim ka duhmi si asiah cun biakinn i bawipa thlacamnak kan chim cu tah a sual maw na ka ti siah cun sual hlah e sualnak um lo si nain thlacam cu by heart in cam phung a si lo caah by heart thlacam zong ka hmaan lo i thlacamnak a ne in bawipa thlacamnak kan nolh ka hmaan lo amah balte bible a luat in kan chim hna lai in kan ti i bawipa thlacamnak kan zah kha cu a ṭha sihmanhsehlaw kan ngakchiat tein cu bible cacang cang nga ruk atu tiang thlan kam zong a kan dir cang i cu bawipa thlacamnak zahnak cha cun cang dang deuh zong kan i ṭhial ko lo ti khi a sullam cu si ti kha van chim kan duh mi si